Ech begréiss dech hei zu engem neie Video vun Team Lëtzebuerg. Jo, ech sinn et eng Kéier, den TL Bendegkert alias Ben alias ech weess mäin Numm soss erëm net. Si erëm zréck. Mir maachen eng Kéier e bësse méi klengen Opening vu menger Säit aus. Präislech hei esou bei 15 bis 20 Euro, sprech presentéieren ech e Jan Mega Dräier Blister, wou ech awer mierken, bei mir gëtt et schonn deen een, deen ass hei, jo. Mir bleiwe mol net dran a ja, gesi mer och, also do méi einfach Qualitéit fir eng Dräierblister. Ech sinn och éierlech mat iech, mir hu grad eng Diskussioun, ob mer se nach ab Hierscht iwwerhaapt sollen opmachen. Mir maache se fir de Moment emol nach mat iech op, mee vum Gefill hier sinn ech ganz éierlech mat iech, et ka gutt sinn, wann et eng gutt Promo kritt, datt mer dann an Zukunft déi Dräier an Eenterblisteren skippe wäerten. Dat ass och ëmmer och de Problem, du kriss se deelweis emol net ze fannen. Mir hunn déi hei och. Mengen ech dach déi hei mer missen nobestellen well mer se am Reservat mol net méi krut hunn a si se och net krut hunn. Si krute just een Dräier Blister geschéckt an dir mierkt och wat d'Opmaaqualitéit ass. Dat ass och e Beweis, en Zeeche fir d'Zäit si ze loossen. Et ass gutt wann een deen net geschnitt huet, da kritt en en doppelt esou 15 bis 20 Euro ginn déi Dräier Blisteren hei, deelweis och vläit bësse manner. Fir 3 Päck an eng Promokaart ass et ok. Nee, dat ass vill Plastik, si mer éierlech mat Iech. Mer maachen awer zesummen op, hei gesitt ee elo eng Kéier zesummen, hei gesitt ee mei zesummen et. Tjo, mega Promo, d'Kaart ass ebe schéin, wëll se e bëssen extra Foil huet, ass awer och eng Kaart, déi geet elo net fir 100 Euro, déi geet ebe fir een Euro, wann iwwerhaapt en hallwen Euro. Bon, d'Oreille ass net berechtegt, datt een do esou e Blister keeft, mee et ass, wat ass d'Iddi vun engem Blister? Ech mengen, do si mer eis eens, woubäi dat aktuell och e bëssen ironesch ass a sarkastesch, d'Nintendo Combi hei ass, Nintendo Company. D'Fruchtblatt fir iech mam Splitt. Wëll eben do de klenge Kanner eng Freed maachen an deen op gesit déi grouss Kanner wéi ech sou Hallo hei sinn ech. Déi ginn sech dann och hir Kaarten a maan zesummen op. 3 Päck hei op déi schnell eng Kéier manuel opmaachen. E klengen Opening eng Kéier an d'Frei-de hei vu 5 bis 6 Minutten maximal géif ech emol behaapten a mer kucken eben wat mer zesummen kréien. Loossen een eng Kéier zwou, dräi Sekonne do fir iech leien an da kënnt schonn nächste Code.

Permanent zwar net immer wëllen hunn, an eng Kéier Miaus geraden ass. Dat ass eben fir Liebhaber vun deem huet, sinn ech awer éierlech mat iech, huet och scho besser Pits, besser Artworks gehat wéi den heiten. Dat ass eben wichteg bei esou Dräierblisteren, mir maachen 3 Päck op, maacht der wat der wëllt. Dat heescht wa mir iwwerhaapt eng EX-Kaart sollten hunn, hu mer schonn e Succès gehat, a wa mer herno nach eng Full Art sollten hunn, dann hu mer wierklech. méi Gléck wéi Verstand gehat. Also ech ginn hei einfach era fir de Video ze maache fir iech an ech mengen déi aner Kollegen, de Mike an de Lachs maachen dat och am meeschtens sou. Mir hätten eng Baupi un virun enger Basic Electro Energy Magma op Swolo, wichteg wann s den Deck wëlls bauen, Begem op Scammer End. Voilà, wann s dir em déi 3 Päck keefs, sichs bass de awer heimat da schonn zefridden, wëlls de domadder fir den Deck, wann s an déi Richtung wëlls goe, scho vill gemeet hues. Dann s bass. Iris Fighting Spirit an zu gudder Lescht nach en Ken Ends Weeshiwan, deen och wichteg ass fir dat Zoroark Deck ze bauen. Also fir déi zwee Päck déi mer bis elo haten, bulkméisseg, Här Decker als d'Hell Männercher vun der Pokémon Ekipp, denken ech, an de Lachs ass jo mäi Manager fir d'Finanzen, wat jo aktuell e bësse scheitert bei mir, Äh, wat Pack Opening so geht. Muss ich so für die drei Pack, also mit nur zwei Pack kommt mir noch eh vier und neues aus der Zeit kein als schlecht Opening. Okay, ich hätte Collectors, die ich jetzt hier los. Ein Psych, ein unlicher Magie Papa. Jonas Tadbold, Cramorant, den, den willst du nicht tun, Flora, äh, Flora Gatto, den man von Lord nach just nach den äh, Speaker Titel zu zeigen hat, oder komplett Hops Walkie D, Grimsnarl, Ends Pop-Up, den wir hier haben. Ionos Electrodote, Bot Corona, Impidimp an Last Black Magic war et souwäerts net. Jo, mat zwee Shreamics, wéi ech dech ugedeit hu mat engem Hit vun 3 Päck, kann een net rose sinn. Den zwee Shreamics, déi mer hei zesummen zénngekritt hu, dat ass eng, dat ass eng, ja, dat ass kee groussen Hit, mee dat ass eeben och e legendäert Pokémon do, ass awer fir mech als ale Männchen hei Hu e bëssen eng Kreet doran awer selbst tippe gesot. Dat war et fir dëse Video wann een hei esou duerchkuckt. Mir hunn awer gewësse Ballkaarten déi wichteg elo sinn. Ech maachen enke bëssen den Tri hei mat iech, ass séier gemeet. Kann een hunn, muss een net hunn. D'Iddi ass iech fir kleng Kanner eng Freed ze maachen, eng Kéier wann d'Elteren am Cactus sinn oder a soss engem Geschäft. Cactus iwwerweist mol enke bëssen op e klenge Montant, schafft kee Ding. Äh, do zitt et do kënne mëttlerweil jo heiansdo och Saachen am Reservoir eben och, déi hei ëmmer missen awer nobestellen, well se ieren just ee kruten. Dat ass eben dat Lei dat Trauregst aktuell am Joer 2025, wann ee Pokémon kaaft, déi Produkter spezifesch sicht, wëll d'Scalpere sech och hei am Land net packen. Dat war et fir dësen Opening, soen ech grousse Merci fir d'Nokucken, ech hofft et huet iech gefall, kleng awer feinen Opening an dann ass et bis nächst Kéier. Ciao ciao!